آج دا ماشاء اللہ خوبصورت پیارا وی لاگ ہے سورج وی نکلا ہے بڑا پیارا ڈیدے پہ وچ چہرے دے کرن پوندی پئی ہے سورج دی اس سائیڈ دے سورج نکلا ہے ماشاء اللہ کیونکہ شامہ تھی گئے نا شام کو بھی لاگ سٹارٹ کیتا ہے اور انشاءاللہ ایک کمپلیٹ کر کے ہٹ سو آج دا ماشاء اللہ ویدر ہی کچھ بڑا پیارا ہے آج دا ڈیدے پہ وی بار فوک وغیرہ کہنا ہے اے اتھا سامنے سورج نکلا ہے سورج غیب تھیندا پہ چلو کوئی گال نہیں تھے ماشاء اللہ اتھا دوست ہوری پانی لے کھڑے ہیں سارا اس جگہ دے پانی لگا پہ بڑا ماحول ہے تے آج دی ریکویسٹ ہے تواڈے دوست احباباں دے جو ساڈے چینل تے نویں ہیں دوست احباب سب ساڈا چینل سبسکرائب فالو شیئر کر چھوڑن آج دا ماشاءاللہ پیارا ولاگ کرینے شروع اور نالے ریکویسٹ ہے بیل آئیکن گھنٹی بھی پریس کر چھوڑن کیونکہ آمن والے سرائیکی نظارے تاکو پیارے پیارے مزیدار ملتے رہ سن اور آج دا خوبصورت پیارا اور مزیدار لیول دا ولاگ کرینے شروع تے جڑے رہ سن ساڈے چینل تاکو پیارے پیارے نظارے چیک کرینے تاکو پیارے پیارے لیول دے موسم دکھینے

اتھوں آمد و رفت جاری رہ ویندی نہر دے نال کنارے دے نال کھڑ کے اساں ویڈیو شوٹ کریندے پئے آں بڑا پیارا ماحول ہے جڑے رہو ویڈیو نال سکپ نی کرنا تہاکوں اج دے ولاگ نال مزہ اور دلچسپ تھی وینا پئے ریتے دیاں ٹرالیاں اچ آ کے عوام ویندی پئے کماں تے اپنے اپنے اے چیک کرو اتھاں وی بھائی مچھیاں پکڑیندا بیٹھے بھائی بڑا پیارا کیونکہ موسم مچھیاں دا ہے نا موسم مچھیاں دا ہے تے مچھیاں پکڑن پئی عوام عوام دھڑا دھڑ مچھیاں پکڑیندی پئی ایں سائیڈ توں اے پرو ہی اے ریلوے پھاٹک دا پل اے اساں کے تہاکوں اج ایں سائیڈ توں کھڑ کے ویو چیک کرواؤ کیسا پیارا ویو اے اے ویو بڑا پیارا اے اتھوں دا ویو اس لیول دا ویو اے۔

جنگلات وی نال بݨایا ہے ٹھنڈیاں چھاواں واسطے وا ریلوے دے ملازم جیڑھے ہوندے نا ٹھنڈی چھاں تلے آ بہن وی آئی پی خوبصورت جیہاں جنگلات بݨایا ہویا اتھاں اج دا ولاگ دلچسپ تھیونڑ آلا ہے جڑے رہسو سارے چینل نال محبتاں ڈیسو اور ہر آون آلی نوٹیفیکیشن آن کر لو ہر آون آلا سریکی ولاگ تو کو ملدا رہسی اے بھائی سامنے مچھیاں پکڑیندے بیٹھے نہر دے ٹھنڈا یخ پانی تے پتہ نہیں انہاں کو مچھیاں لبدیاں کہ نہیں لبدیاں ریلوے ٹریک تے وی آئی پی ٹریک تے ٹرین آونڑ آلی اے انتظار اچ اسے آوازاں آندیاں پین ٹرین دیاں جیڑلے ٹرین آندی تاکوں ٹرین دا ماحول دکھینے ویور بڑا پیارا ٹرین دا نظارہ اے اور پل کراس کر تی ویور ٹرین آ گئی اے دل دیاں دھڑکناں سانبھ لو تے ٹرین تاکوں دکھینے آئی وال کلوز توں۔ سرائیکی ولاگ سرائیکی نظارے بڑے پیارے اور مزیدار۔

آتے کیا چاہیے ہیں اے ٹافیاں کھاندا ہوا دے ویور آج دا بڑا پیارا ماشاءاللہ بڑا پیارا ماشاءاللہ خوبصورت تھی والا ویلاگ جڑے رہو سارے چینل تک ماحول لکھے نہ گندا پیارا پیارا سراکی کلچر دے نظارے چل سلام کر چا ایڈے تک آ رہی ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا ویور